Jan dw i, dwi'n byw yn Hwlffordd a gweithio Ysgol Gynradd y Garn, Pemp, Sir Benfro. Yn gyntaf, mae rhaid i fi dweud mwynhauais i y cwrs. Roeddwn i wedi gwrdd â bobl hyfryd a roedden nhw wedi gwneud i fi chwerthin bob dydd. Dysgais i llawer, mae fy mhen yn llawn o frawddegau a geirfa. Ar ôl pump wythnos, dwi wedi blino nawr achos codais i yn gynnar i ddod i Gaerfyrddin a cherddais i yn hwyr bob dydd. Felly, dwi'n barod i fynd nôl i'r ysgol, ond byddwn i'n drist iawn nawr. Dwi'n meddwl y cwrs yr ardderchog. Diolch i pawb. Hwyl.
Doedden ni ddim yn gallu siarad Cym- Cymraeg. Pump wythnos wedi bod. Ond dwi'n gallu siarad Cymraeg yn awr, tipyn bach. Gwrddais i ffrindiau yn y cwrs, ffrindiau arbennig. Dw i eisiau siarad Cymraeg pryd dwi'n mynd yn ol yr ysgol. Dysgais i treiglad, dw i ddim yn hoffi treiglad. Diolch.
Shwmae, Andrew ydw i, dw i'n gweithio yn Ysgol Not Penfro, dw i'n mwynhau cwrs Cymraeg a hoffi siarad Cymraeg, dw i'n eisiau siarad more Cymraeg pryd dw i'n nol yn ysgol, ces i bendigedig amser gyda gyda pawb, mae'n tutors a thegog, dw i'n teimlo'n hapus.

Dwi wedi eisiau dysgu Cymraeg am flynyddoedd. Diolch i'r prif athrawes am danfon fi ar y cwrs Cymraeg. Rydyn ni wedi dysgu llawer o Gymraeg mewn amser byr. Mwynhauais y cwrs Cymraeg. Pum wythnos yn ôl y byddai i ddim yn gallu dweud hwn.

Blwyddyn pedwar, pump a chwech. Dwi'n mwynhau dysgu Cymraeg. Dwi'n mwynhau gwneud ffrindiau newydd. Dwi'n eisiau chwarae gêm Cymraeg yn y dosbarth gyda blant. Dwi'n gweithio i siarad Cymraeg gyda pawb. Hwyl fawr. Pwy sy'n nesaf? Helo, Faith ydw i. Dwi'n yn dod yn wreiddiol o Alabama. Dwi'n gweithio yn Ysgol Dafen yng Nghlesllŷ. Fwynais i ar y cwrs Cymraeg, ond wedi bod yn tynts iawn. Uh, dwi'n yn berod mynd i ysgol a um, arfer siarad Cymraeg gyda athrawon a blant.

Erin ydw i. Dw i'n gweithio Ysgol Fleece Howell hen di gwyn. Oed ti'n byw Llan Ddewi Felfri? Dw i'n hoffi canu, acos mae'n canu yn grêt. Dw i'n mwynhau siarad Cymraeg yn y coleg, acos mae'n cael helpu yn y tutors. Dw i eisiau siarad Cymraeg yn y dosbarth Cymraeg, acos dw i yn y dosbarth Saesneg nawr.
Bore da, Steff ydw i. Dwi'n gweithio yn Ysgol Gymunedol Doc Penfrws, Sir Benfro, gyda plant blwyddyn bedwar, a dwi'n byw yn Man y Beer a Boes y Môr. Es i i'r cwrs Cymraeg achos roeddwn i eisiau dysgu Cymraeg. Mwynhais y cwrs a pryd dwi'n mynd yn ôl i'r ysgol, dwi'n gobeithio dwi'n gallu parhau fy Nghymraeg. Diolch a Lynwen Catrin, Mandy a Jenny. Ces i fendigedig amser gyda uh, grŵp. Dyna ni, goffennais i. Helo, Kim ydw i. Dwi'n gweithio yn Ysgol St Aidan's yn Sir Benfro. Dwi'n gweithiau gyda Blwyddyn Un a Dau a Durban. Mwynhais i cwrs Cymraeg acos dysgais i iaith newydd a mae tutors yn neis iawn. Roeddwn, roeddwn i'n gallu siarad Cymraeg gyda ffrindiau nawr. Pryd dwi nôl i'r ysgol dwi eisiau yn gwneud geimiau Cymraeg chwarae gyda plant. Dwi eisiau siarad Cymraeg gyda plant a athrawon hefyd. Dwi'n gobeithio dwi'n gallu cario ymlaen dysgu Cymraeg. Ti ydw i.
Dwi'n gweithio yn y ysgol Johnston o Sir Benfro. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n dysgu gerffa nueth ar y cws. Dwi'n mwynhau cws sabathol Cymraeg.
Ti ydw i. Diolch y pennaetham adar y fi. Doth ar y cwrs. Rydyn ni yn wythinos pimp. Roedd ddim i eisiau siarad Cymraeg. Dwi wedi trio. Dwi'n codi am saith o gloc. Geriau Cymraeg yn dod fi mehem fi. Dau glas ar y lawer. Diolch y tutors helpu. Diolch y ffrindiau a cael hael. Diolch, diolch, diolch, diolch.